Lo neitu leh Apple kung. Hmanlai hian thingtlang khaw pakhatah hian lo neitu hi a cheng a, a awmna hmun chu ramhnuai bul lawk a ni. A huanah chuan apple kung tar tawh tak leh thlai dang tam tak a nei a, thingkung leh pangpar mawi tak tak te pawh a nei teuh bawk a ni. A naupan lai chuanin an huana apple kungah hian a infiam sa thin hle a ni. Apple kung chu a rah tam theiin a tan chuan duhthlan sen loh a tam naupangte chu an pe thin a ni. Mahse hun a lo liam ve zel a, apple kung pawh chu a lo upain a lo. Tar tak hial hnuah chuan a rah tha thei tawh lo a ni. Kut hnathawktu chuan tihian a ngaihtuah ta a, Tunah chuan ka apple kung hi a lo tarin a rah tha thei tawh si lova, tangkaina a awm tawh lo hle a ni. Ka kit anga thil dang tangkai zawk bungraw-siam nan te ka hmang teh ang, tiin a ngaihtuah ta a. Apple kung bulah chuan Kalina han en vang vang a, chu apple kung tar tawh tak tan chuan ngilneihna a nei tawh lo hle a ni. A naupan laia apple kunga lawnin a infiam lai te, a rah tui ti taka a ei lai te chu a hrechang tawh lo a ni. Chutah le, a hreipui hriam tak chu lahin apple kung chu kihthluk tumin a han tin ta a. Apple kung chuan rah ringawt chhuah lovin nungcha tam tak, te tan hlimna siamin a hlima te chawlin sava te pawhin bu an neih nan an hmang a, thehlei chenin che nan an hmang tih reng a hrechang tawh lo. A han chek chiah chu Ramsa ho te chu lo kal khawmin an hual ta tûk tûk mai a, a hreipui chu la thlaiin mak ti takin a enkual hlawm a, Ramsa te chuan khawngaih takin he thingkung hi kutlul suh tiin an nge ta chiam a. I naupan laipuiin Apple kungah hian infiamin i hlim theih thin hle kha. Keini pawhin chan nana hmangin hei lo chu chenna dang kan nei bik lo a ni tih kan ngen a. Lo neitupa chuan an thusawi chu a beng khawn tha duh lo hle a. A hreipui chu lakang i Apple kung chu che a han tum leh ta a. Thehlei chuan tap chungin kilh lo hram rawh. Ka fate nen kan chenna neih chhun a ni si a tihna lo ngen a. Chutah sava leh khau khuap chenin tap chungin an ngen ta chuah chuah mai a ni. Lo neitupa chuan a naupan laia a infiam hlimna leh a thian kawm thin te, Ramsa leh Sava te chu en hrangin engvang mahin a thiltih lai chu dit tawp a tum lo a ni. Ramsa pakhat chuan tihian a lo sawi ve a, I hna thawh hah laiin hla kan lo sak sak ang che anga i naupan tet lai kha kan lo chhui kir leh ang. Kha naupang kha chu a hlimin a tan hla kan sa thin a. Hah reng a nei ngai si lo a, tiin eng pawh ni se lo neitupa chuan an tawngkamah chuan beng ti ngawng lui tlatin an ngenna te chu engah mah a ngai duh lo va, a thing che lai chu a chek chhun zawm zel a, a thil tih lai chuan rin lo deuh maiin eng emaw ni a thleng ta. Chu thingkungah chuan khawi thlar, khawi zua khat tlat mai hi a hmu ta. A kut lahin a ei ta bawrh bawrh mai a, a thlum a tiin tui a tih hle a ni. Chutah chuan rin loh tak maiin a naupan lai a hresuak ta zawk mai a. Khawi zu a duh leh angai nat ṭhinzia te, a hlim theih ṭhinzia te chu hresuak zawkin hlim hmel pu leh phu takin ti hian a sawi ta a. A tui dang dai hle mai tiin lo nuitupa chuan a rilru thlakin Ramsa leh Sava te hnenah chuan inremna siampui a tum ta a. Khawi chuan in, Khawi zu kan pe ang che anga nang in chehna in min pe ang che tiin a sawi a. Thelei chuan ti hian a sawi ve a, Thei rah lam chi i duh tawk a tam kan pe ang che tiin a lo sawi ve a. Chutah Sava chuan ti hian a lo sawi ve leh a, I duh hun apiangin hlamawi tak tak i tan kan sa thin ang. tiin a lo sawi belh ve leh a ni. A tawpah chuan a thil tih a thlak tak chu ti tawpin a hreipui chu a dah ta a, he thingkung hi ramsa tam tak tan chenna in leh tangkai tak a ni si a, tiin an upan lai rilruah chuan rilru tha takah chuan a let leh ta a ni. He apple kung hi thei tangkai lo tak a ni lo a, ka humhim tlat dawn a ni, tiin a ngaihtuah ta a. A hreipui chu pahin an hnenah chuan, Tunah chuan he apple kung hi ka kit lo anga ka veng him tlat tawh dawn a ni. Nangni pawh inhlim takin chiah nan a hmangin thla muang takin i nawm thei tawh ang, a ti a. A bik takin khuai chu a lawm hle a, lo neitu pa chu khawi zu a neih loh chuan an fe thin a ni. Tichuan hlim takin an zavai chuan an cheng ho i, Ta a, lungmawng takin an awm zui ta a ni. A zirtir thilnung eng pawh hian tangkaina zawn an nei vek a, kan tichhiahin kan ti che reu mai mai tur a ni lo, duat takin kan enkawl zawk tur a ni, tih a ni.